Mir hu se scho laang diskutéiert, déi Haaptresolutioun. Ech mengen, all déi, déi Member si vun der nationaler Koordinatioun, hunn déi Diskussioune matgemaach. Et ass u sech eng Resolutioun, déi scho viru sechs Méint hätt sollen ugeholl ginn um Kongress am Abrëll, well mir haten ursprünglech de Kongress am Abrëll virgesinn. Dee konnte mer dunn net ofhalen aus Covid-Grënn an elo hu mer eréischt de Kongress. Dat heescht, Et ass u sech eng gewësse Situatioun an enger gewëssener Evolutioun geroden ass. Et ass déi Revolutioun ass u sech aus enger Partie Diskussiounen och entstan, déi parallel gelaf sinn, och intern, wou mer eis och mat Situatioune beschäftegt hunn am Ausland, notamment och mat lénken Organisatiounen an den USA, fir eng Kéier. Do hate nach. Den Sebastian Weier an den Tun Jost en excellenten Virtrag och dozou gehalen. Dat wëssen d'Leit no baussen net ëmmer sou wierklech, kréien se net mat, d'Press och net, well mir hu jo och vill eis vill Diskussiounen, mee mir versichen oft iwwert dat ze schwätzen, wat ausserhalb vun Europa an och ausserhalb vun Lëtzebuerg an och ausserhalb vun Europa geschitt. An dat, wat eis interesséiert huet, dat ass eeben ze wëssen, wéi och lénk Beweegungen et hautzedaags fäerdeg bréngen, sech rëm, sech rëm innerhalb vun de schaffende Klassen z'organiséieren an déi z'organiséieren, déi dat och zu aneren Zäiten eendeiteg méi der Fall waren, zu Zäite vum Industriekapitalismus virun 100 Joer. wou natierlech d'Aarbechterklass sech konnt massiv organiséieren, innerhalb vu Parteien, innerhalb vu Gewerkschaften a sou weider, wou virun deem se och e richtegen Acteur vun der Geschicht konnte ginn. Mir wëssen, datt hautzedaags d'Situatioun sech an deem Sënn geännert huet, datt mer nach ëmmer Leit hunn, déi hir Aarbecht musse verkafen, fir iwwerhaapt kënnen ze liewen. An ech mengen, warscheinlech gehéiert quasi jiddereen hei am Sall dozou, an ass déi grouss Majoritéit vun der Bevëlkerung. mee datt een anerersäits vill méi atomiséiert lieft, a kleng Betriber oder vläicht an der Grande Surface an esou weider an Ltd. Also datt vill Aarbechterinnen an Aarbechter, Employéen an esou weider a vill méi prekäre Situatioune liewen an och net d'Méiglechkeet hunn, sech kollektiv z'organiséieren oder et vill méi schwéier ass. Mir wëssen dat jo och, well ganz vill Leit vun eis si jo och an de Gewerkschaften engagéiert, méi oder wéineger aktiv, a si wëssen, wéi schwéier et ass, Se muss also wëssen, et Beräicher wéi d'Servicer an esou weider, sech ze verteidegen a sech z'organiséieren. Mir hate vill Diskussiounen a wéi soll ech soen, als lénk Organisatioun kann een net op e Kongress einfach esou nëmmen, wéi soll ech soen, Hurra-Rieden halen. Mir hu vill Progrès gemaach als Lénk, wann een och vergläicht par rapport un 20 Joer. Mir haten och hei bis op Perioden, wou et eis vill manner gutt gaangen ass, an duerno ass et erëm biergop gaangen. A wann ech elo hei esou dran kucken, mierken ech awer och, dass mer awer zu net wéineg sinn. An et sinn ëmmer Leit, déi aktiv sinn an déi net kënne kommen, aus där enger oder anerer, aus deem engen oder deem anere Grond. Dat heescht, Mir hunn reellement, sief et an den, um institutionellen Niveau wéi och um militanten Niveau, richteg reell Progrèse gemaach. Mee mir soen awer och, Dat geet net duer, dat geet net duer. Mir kënnen net eis op eis Lorbeeren einfach esou ausruen, a mir mussen och e Constat kënnen maachen, deen éierlech ass, an deem och vill Parteien, lénk Parteien, duerchaus an Europa oder och ausserhalb vun Europa kéinte maachen an och maachen, dat ass jo och net dat, dat ass, datt mer d'Schwieregkeet hunn, wierklech och déi Leit, déi an den net privilegiéierte Klassen, e bësse méi massiv z'organiséieren. Mir hunn déi Schwieregkeet ganz einfach, wéi vill. Keessieren, Posfraen, Aarbechter, awer och Employéen an esou weider a verschiddene Beräicher, déi méi komplizéiert sinn, kënne sech engagéieren, kënne sech organiséieren. Wou, wéi komme mer och zesumme mat hinnen? Et ass net, datt mer dat guer net hikréien. Mir si warscheinlech déi Partei, déi et am beschten nach, wann ee vergläicht mat deenen aneren, hikritt, wou mer nach vill méi an de Realitéite sinn. Mee dat geet eis net duer. Mir wëllen dat eendeiteg méi maachen. An dofir muss ee sech natierlech och Gedanke maachen, wéi een dat hikritt. An dat ass net einfach. An déi heite Resolutioun wäert jo elo kee Problem léisen. Ursprünglech, meng Iddi war u sech en plus, well Dir hutt hei eng Resolutioun, déi relativ laang ass, e laangen Text, ech wollt u sech just een Text maachen, wou et net drëms geet, datt een eng länger Analys mécht, dat war u sech och net den Optrag, mee et ass net schlëmm, et ass och richteg, datt een eng mécht. Mee et wier drëms gaangen, emol eppes méi Originelles hinzekréien. Dat heescht, datt mer, an dat gesitt Der jo och bei de Constaten, wou mir soen als Kongress, datt mer einfach feststellen, datt Lëtzebuerg e Land ass, wat an den Hänn ass vun déi, déi vun der Finanzplaz profitéieren, d'Rentieren a sou weider, an anerersäits an den Hänn ass vun de Groussbesëtzer, Groussgrondbesëtzer. Déi bal Leit wieren a Mëttelamerika dat schonn honnert Joer, mee et ass eng Realitéit. Groussgrondbesëtzer a groussen Immobiliëbesëtzer, dat sinn haaptsächlech déi grouss Klassen, déi eist Land dominéieren. Anerersäits ginn et eng ganz Rëtsch Leit, déi total onprivilegiéiert sinn, fir net ze schwätzen, déi souguer emol kee Walrecht kruten, mee souguer ënnert deenen, déi d'Walrecht hunn, well dorëms geet et jo net nëmmen, déi wierklech prekär schaffen, ëmmer méi, zumools Jonker, och wann se diploméiert sinn, mee awer och vill Leit, déi wierklech an de Servicer schaffen. Ob eng prekär Aarbechtsplaz an eng schlecht bezuelten Aarbechtsplaz, déi Leit, wou ëmmer gesot gouf, a wat et bestëmmt, ouni déi eis Gesellschaft net géing funktionéieren, dat si déi, déi et deenen et weiderhin nach am schlechtsten och hei zu Lëtzebuerg geet, an et verbessert sech net, déi Situatioun. Dat heescht, dat ass d'Situatioun, an där mir sinn. An et ass Immens wichteg, well mir kréien näischt verännert, mir kréie keng ekosozialistesch Gesellschaft ouni Mobiliséierung, ouni datt mir och léieren als Lénk en Deel vun där Mobiliséierung ze sinn, en Deel, mir wäerten net de groussen Deel sinn, well mir maachen dat net alleng, et gi Gewerkschaften, et ginn Associatiounen, mee mir mussen de politeschen Deel awer kënne sinn. An dofir soll de Kongress och d'national Koordinatioun invitéieren, fir sech elo direkt, also wou de Kongress elo wäert eng national Koordinatioun wielen, an da wa méiglech esou schnell wéi méiglech nach dëst Joer, sech Gedanken ze maachen a sech Objektiver setzen. Et ass emol eng ganz originell Approche dofir, wou mer och vill driwwer diskutéiert hunn, mee sinn dat och net gewinnt, fir emol eppes aneschters ze maachen, wéi sech, et kann ee soen, mir beschäftegen eis mat eis selwer, ma nee, mee mir ginn eis ganz konkret, mir wëllen eis ganz konkret Objektiver ginn, fir emol Saachen auszeprobéieren. Dat heescht, datt mer duerno wäerten, d'NAGO zesumme mam Büro a mat anere Gremien, dat muss ee kucken, muss decidéieren hei, Majo, mir wëllen elo bis zum nächste Kongress oder bis zum nächste Joer an deenen an an deenen an deene Beräicher Leit mobiliséieren. Vläicht kënne mer dat och esou dechiffréieren. Firwat net dat emol versichen ze soen, ma mir wëllen, datt 20 Persounen aus dem Care-Beräich zum Beispill, sech bei eis op déi eng oder aner Aart a Weis engagéieren. Wann et der fir de Moment nëmme fënnef oder sechs sinn, dann hu mer eppes vu Wonne verpasst. Da kënne mer weiderhin ëmmer nach ufänken, weiderhin ze mobiliséieren. Dat heescht, datt mer eis konkret Objektiver ginn, an dorobber musse mer da schaffen, datt den dialektesche Sprong u sech vun der Praxis an der Theorie, Iwwer elo aner, méi déifgrënneg theoretesch Diskussiounen iwwer dee gudden Ekosozialismus, déi musse mer dann och féieren. An dat si Saachen, déi ee ka parallel féieren. Wat och interessant ass, dat ass, datt wann ee Saache versicht, nei Forme vu Militanzen versicht, da kann een och erausfannen, wat net esou funktionéiert. Dat ass och ganz nëtzlech. Et muss ee et einfach versichen. Dat war u sech déi Iwwerleeung, déi mer scho bal viru ronn fënnf Joer gestart haten, an elo sti mer einfach um Kongress. Duerno huet selbstverständlech nach, do ass nach en Ajout bäikomm, bon, deen, doriwwer kënne mer nach diskutéieren herno, datt mer och dann déi richteg ekosozialistesch Diskussioun, Strategie mat engem Text seriö musse féieren, an dat geet nëmme, wann ee sech Zäit hëlt a wann ee Strong Timeline gëtt, dat heescht, Mat 6 Méint, am Prinzip am Abrëll, op eisem nächste Progress, wou och wierklech all Element, all Sektioun, all esou weider Aarbechtsgrupp, déi Memberen kënnen sech mat deenen Texter auserneesetzen a wierklech déi Diskussioun seriö féieren. Ech mengen, do kann een och dann e Pak lénk bréngen. Ech soen Iech Merci.

Kënnt engem schonns ganz laang vir, hinne kënnt et vläicht och scho laang vir, mee op jidde Fall fannt ass et e bëssen e speziellt Joer, an och e spannend Joer, an deem, an deem, dofir wäert ech och nëmmen een Deel vum Bericht maachen, an dem d'Nathalie mech dann e weideren Wort. Ech souz elo sechs Joer an der Chamber, vun der ee Joer mam Serge Babin nach, an duerno fënnef Joer mam Marc Baum, dee sech doranner verstoppt, wien weess. An an deem Sënn war et schonn immens spannend. Jo, et ass jo normal, datt net all Dag dann een d'Geleeënheet kritt, sech esou mam Dart auszeüben. Allerdéngs mengen ech, ganz éierlech, bei deem sinn ouni gréisser Illusiounen an déi Chamber eragaangen. An ech mengen, dat soll een och esou maachen, well. Ech mengen, et si mer bewosst an mir sinn eis bewosst, datt déi representativ Demokratie bei wäitem nach net déi reell Demokratie ass, déi mir eis wënschen, an datt dee System, wéi déi all System och virdrun, nëmmen eng Zäitdrifter ass, eng Etapp an der Geschicht vun der Mënschheet. Ons Lénken, wann ech den Här Guy dofir ausgoen, datt dat dat ass, Éiweg esou bleiwe se ja dann. D'Froen déi sech stellt ass awer, Duerch wat gëtt dat wat ass ersat? D'Geschicht vun der Mënschheet ass keen Hollywood-Film, do gëtt et net onbedéngt en Happy End. Sozialismus oder Barbarei? Déi Froestellung vum Rosa Luxemburg ass haut méi wéi jee aktuell a komplett dréngend. Ech mengen datt villes wäert sech an de nächste Joerzéngten ofspillen, wann sech näischt ganz séier ännert. A ganz séier heescht an dësem Joerzéngt oder am nächsten. Dann steiert d'Mënschheet an eng Zukunft eran, déi schwéier liewenswäert wäert sinn. Mir hu keng Zäit fir an eng lues Entwécklung vu Joerzéngten oder souguer Joerhonnerte Richtung Sozialismus ze waarden, deen iergendwéi den Deus ex machina géif ofkommen. Esou funktionéiert dat dann jo och wuel net. A souguer wann s du wier nun einfach keng Zäit méi hues, dann ass et ze spéit. An dat ass jo och eppes, wat grouss Deeler vun der Jugend fuerderen, Change the system, net not the climate. Dat hu se jo nach gëschter gesot. A si soll dat permanent sinn. De Klimachaos, deen also ugefaangen huet, dee jo leider net méi réckgängeg ze maachen ass, erfuerdert elo eng radikal Afrostellung vun eiser Aart a Weis ze schaffen, ze produzéieren an z'entscheeden. D'Entscheedungsgewalt, dorëms geet et. Wien soll kënnen decidéieren, wéi de Klimachaos esou gutt wéi méiglech ze stoppen ass? A fir dat dat net méi réckgängeg ze maachen ass, wien decidéiert, wéi mer d'Konsequenzen vum Klimakaos meeschtele kënnen? Mir wësse schonn, ween et net kann, de Maart an déi kapitalistesch Gesellschaftsuerdnung. An dat schonn nëmmen dowéinst, well de Verursaacher vum Problem bestëmmt net deen ass, deen de Problem léise kann. Dat wosst den Einstein jo och. schonn. An et ass och net déi sou genannten Digitaliséierung, déi elo scho méi CO2 produzéiert wéi de Fluchverkéier, déi eis hëllefe wäert, a bestëmmt net den autonomen Auto, och wann en elektronesch ass, dee weiderhin eng CO2-Schleider wäert bleiwen, wéinst all deenen agebauten Prozesser, déi fierchterlech vill Energie friessen. Energie mat deem eis Computere funktionéieren, déi fält net vum Himmel erof. Ech hunn hei esou en Handdrock, datt mer schonn nach wat mengen, mee doranner stécht Pëtrol a Kuel an Atomenergie. Mee vun de Kannermäermcher, vun der Digitaliséierung ofgesinn, soll een och oppassen op falsch gutt Iddien. D'Elektromobilitéit zum Beispill ass och net d'Zukunft, wann ee vum Klima schwätzt. Pëtrolsmobilitéit schwätzt verständlech och net. D'Zukunft vun der Mobilitéit ass den ëffentlechen Transport, deen nach vill méi staark wéi elo muss ausgebaut ginn. Mee et ass och, et ass och d'Afrostellung vun der Opfuerderung zur permanenter Mobilitéit. Fir et e bësse provokativ ze soen, Et muss och e Recht op Immobilitéit ginn. Well hannert der Offuerderung vun der permanenter Mobilitéit verstoppt sech jo eppes aneschters, an zwar datt de moderne Sklav vum Kapital, de Salarié, sech permanent duerch muss der Organisatioun vun de Betriber, vum Patronat a vun enger ongesonder Landesplanung ennerwerfe muss. Du, de Salarié, du bass soss net wéi eng Aarbechtskraaft, déi vum Punkt A op de Punkt B muss fueren a muer op de Punkt C muss fueren. An du hues och ze kucken, wéi s de dohinner kënns. Wann s de Pech has, dierfs de an enger Gemeng wou d'Busser reduzéiert goufen, wéi grad zu Kerkech de Fall ass, well d'Streck net rentabel ass, mee wann s d'och keng, wann s d'och eng Zuchstreck hues an du s wëlls benotzen, well se och nach vill benotzt gëtt, Dann wéinst de emol net op den Zuch matzäiteg kënns, oder op en iwwerhaapt net, oder ob s de iwwerhaapt net eraklammen kanns. An dono hëls de den Auto, obwuel s de vläit léiwer de Bus geholl häss, oder den Zuch, mee da bass de béiwen an muss eng CO2-Steier bezuelen, déi de Klima net wäert retten, genau esou wéineg wéi d'Net-Politik am ëffentlechen Transport vun dëser Regierung de Klima jo och net wäert retten. Dono muss natierlech schaffen, Trammen, Muressen, dee Zeenario kenne mer. Et kann awer och aneschters goen, an zwar datt d'Leit d'Wirtschaft an Grëff kréien an net ëmgedréit. Dat geet natierlech nëmmen, wa d'Betriber a Wierklechkeet de Leit, déi dra schaffen, u sech och selwer benéieren. Dat ass u sech d'Knackfro, de Knackpunkt, well d'Muecht läit jo ëmmer nëmme beim Besëtz. Dofir kritt d'Regierung och näischt hin, wat de Kampf géint de Klimachaos ugeet, well se ëmmer vum Besëtz ausgeet, vum Privatbesëtz ausgeet, zum Beispill, fir erëm méi prosaesch ze ginn, wat d'Sanéierung vu Wunnengen ugeet, wou ee schonn am Besëtz vun enger Wunneng muss sinn, wou ee Kapital muss hu fir Renovatiounen ze maachen, wou een och Zäit a Wësse muss hunn, fir dat hinzekréien, also eng privilegéiert Aarbecht musst hunn an vläicht och e privilegéierte soziale Status muss hunn. D'Faschista verstinn dat net, déi Gréng verstinn dat definitiv net, déi haten massiv doriwwer diskutéiert. An dobäi kann een elo scho mol relativ novollzéien, well mir hate scho virun enger gewëssener Zäit, virun enger längerer Zäit, eng Motioun deposéiert, déi jo eppes aneschters virschléit, zum Beispill, datt all déi Sanéierungen, Vun der ëffentlecher Hand iwwerholl ginn, e bëssen nom Modell vun der Pécati inspiréiert. Déi Motioun konnte se net ofleenen. Si hu se dann an d'Kommissioun verluer. Ech mengen, et war zwee, dräi Joer hier. Op jiddwer Fall hat ech keng Méiglechkeet méi, fir se ze erliewen. Elo muss se d'Myriam kucken, wéi et weidergeet. Mee de Problem, voilà. An esouguer dat doten, dat war elo net super revolutionär.

An do mierkt een och, datt u sech, wann een net vill huet, dann interesséiert sech d'Politik fir een net hei zu Lëtzebuerg. Bon, et geet jo och net nëmmen drëms am Liewen eng Aarbecht ze hunn. Wann een dovunner schwätzt, kann een zum Beispill d'Zuele vum Chômage huelen. Ech hat ëmmer Schwieregkeeten domat, a well dat soen déi aner definitiv nach, och elo, ob se elo wëssen, 0,2 Prozent eropginn oder erofginn a sou weider. Wouriwwer ni geschwat gëtt, dat ass, mee vu wat fir enger Aarbecht schwätze mer, och wann een iwwert nei geschafen Aarbechtsplaze schwätzt, wat fir eng nei Aarbechtsplaze si geschafe ginn? Eng Aarbechtsplaz u sech, dat huet näischt heeschen. Ass se gutt bezuelt, ass se schlecht bezuelt, ass se ënnert der Aarmutsgrenz bezuelt, dat heescht et däerf ee schaffe goen, fir e Patron, fir aarm ze bleiwen, dat ass d'Realitéit. Dat heescht, et kritt ee Sue geklaut, nach méi, a souwisou iergendwéi fir de Salarié och emol Sue geklaut, wann een dat ganz streng hëlt. Wéi ass d'Bezuelung? Wat ass de Statut? Ass et en CDD? Ass et en CDI? Gëtt d'Aarbechtsrecht iwwerhaapt respektéiert? A mir wësse ganz genau, datt zu Lëtzebuerg dat ëmmer manner de Fall ass. A sou weider Huet de Staat iwwerhaapt och da d'Mëttele fir dofir ze suergen, datt d'Aarbechtsrecht op der Aarbechtsplaz respektéiert gëtt? Well dat muss jo och ganz konkret goen. Et ass laang iwwer d'ITM geschwat ginn. Dir wësst ganz genau, wat fir eng, datt d'ITM jo ëmmer negligéiert gouf, bewosst zu Lëtzebuerg. Et ass e bëssen, elo well et ze bomm ginn ass, ass e bëssen eropgestockt ginn. Mee éier ech gesot, amplaz Milliarde fir eng Arméi auszeginn, déi an d'Ausland intervenéiert, fir d'Interesse vu Multinationale ze verteedegen, misste mer eng richteg Arméi opbauen bei der Inspection du Travail et des Mines.

Aarbecht schafen. Eng Aarbecht, déi sënnvoll ass natierlech, déi souguer dem Individuum wéi der Gesellschaft eppes bréngt. Ee faulen Trick, fir sech dorobber ze beschränken, mat steierleche Facilitéiten d'Betriber vu baussen unzelacken, bezitt sech net aus. An en plus, ech hunn dat ëmmer vu Kass fonnt, sinn jo ëmmer sozialistesch Wirtschaftsministeren, déi ëmmer sou als grouss Macher a super intelligent Leit duergestallt ginn. Mä wat maachen an deem Stied? Si maachen eng Aarbecht, déi hir Beamte kéinte maachen. Si si complètement inutiles, dat ass just. Si profitéieren dovunner, datt mer eng Steierlandschaft hunn, an da komme Betriber och zu Lëtzebuerg, well Steieren bëlleg sinn a sou weider, an dono musse si sech iergend en Element de communication afale loosse fir ze soen, firwat d'Betriber méi spéit hei kommen. Dat ass zwar net portier-enkelt, mä kommen ass e richteg eng Tour-Geschicht. Mee ehrlech gesot, all déi Wirtschafts-, Zemools déi sozialistesch Wirtschaftsministeren, déi einfach wëlle weisen, esou datt si da vill méi esou d'Realitéite vun de Realitéiten eppes verstinn a sou weider, keng Drehmatten sinn, a Wierklechkeet hu se net vill hikritt an et kéint een och op si verzichten, et géif och méi bëlleg ginn. A verschiddener, déi jo ausser vun der Politik vill méi räich an esou wäit dofir et e Wirtschaftsministère gëtt, mee. An et ass dat, wat mech nach ëmmer weiderhi groselig fennt, wann den Ekonomiesminister staatlechen Terrain un eng Joghurtsfabrik verkeeft, amplaz den Terrain ze behalen, fir aner ekonomesch Alternativen opzebauen, well dat war jo och méiglech. Dofir ass de Wirtschaftsminister do, fir e bëssen original ze sinn. an Aarbechten, déi och an allen Hinsichte wäertvoll gewiescht wieren, fir d'Ëmwelt, wat jo de Faye net war, fir d'Salariéen, wat d'Faye och net war, fir d'Gesondheet, wat d'Faye och net war. Dat hätt een alles kéinte maachen. Mee neen, et gëtt einfach esou en Terrain verkaaft, ënner ganz komesche Konditiounen d'ailleurs. Ech mengen, dee Tel Schneider sollt frou sinn, datt seng Majoritéit an der Chamber huet, déi him de Réck stäipt.

deen dann och, ech denken, dat seet zumools an esou enger Situatioun, déi de Panier ginn elo, a wa se dat soen, da kënne se dat deemno wéi oder ofbannen oder en Deel ofbannen oder gesäien. An dofir soe mir jo och, a mir hunn och gesot bei esou enger Affär wéi bei Liberty Steel, staatlech Interventioun, dat muss geschéien, an natierlech gekoppelt mat Kontrollméiglechkeete vum Salariat. Ech mengen, dat ass déi Politik, déi mir hei wéilten maachen. Ween giff och dann nach ausser mir, ob baussen oder bannen der Chamber, iwwerhaapt e Prinzip a Fro stellen, datt ëmmer méi opgesoust gëtt u private Multinationalen? Bon, de Gary ass schonn drop agaangen. An der Chamber hu mer et schonn, wéinstens fäerdeg bruecht, an de Markus huet sech och gutt agesat, datt d'Botzkartonage,

Mee si fleegt och näischt. Dat huet just ee Grond, dat ass well d'DP, déi de Buergermeeschter stellt, an der Stad och an der Regierung ass. Dat ass den eenzege Grond firwat de Policeminister an d'Inneministesch soen, mir maache do näischt. An de Fazit ass u sech relativ grujeleg, dat heescht u sech, datt de Policeminister an d'Inneministesch de Rescht dat um Altoer vun der Koalitiounsraison an deem Fall opfrënn. An dat ass wierklech net. Wierklech net grandios. A si iwwerloossen enger privater multinationaler Geelfléier S, déi am Irak Mäerder spillt, ne? Also, ech mengen, d'Charte vun där Sociétéit, wann ee vu Sécherheet schwätzt oder vu Kriminalitéit schwätzt, schwäiss ee praktesch gutt aus op internationalem Niveau. Et ka jo net sinn, datt mer an där Situatioun kommen. Mir hunn awer Ministeren, déi kucken no.

Verléieren an och multinationaler an digitaliséieren. Dat war eng vun eisen leschten Saachen virun der Rotatioun. Mir musse ganz gutt dorobber oppassen, well och déi multinationalen, déi elo gesot ginn, déi Digital Platform an esou weider, wou Microsoft zum Beispill, an dat konnt een op der Tëlee gesinn, Opträg kritt fir an der Schoul och Programmer zur Verfügung ze stellen an den Enseignanten, d'Maschinn, dat ass d'Terminologie déi benotzt ginn, wou d'Maschinn och dem Enseignant kann do hëllefen, do op dee Punkt, wou hien net ka weiderkommen. Dat ass ganz schlëmm, dat geet ganz wäit. A si stellen sech emol net d'Fro, ob dat besonnesch datt eng vun deene stäerkste Multinationalen op der Welt, Microsoft, déi Microsoft alleng huet warscheinlech méi Muecht wéi Lëtzebuerger, datt déi wierklech lues a lues d'Educatioun vun de Schüler iwwerhuelen. An niewebäi gesot, dat. Datt se net genug Etüden hunn zum Obstand, Tabletten an esou weider, dat huet negativ Effekter op d'Kanner, wann een dat iwwerdriwwe benotzt an esou weider. An do ginn et wëssenschaftlech Etüden, dat weess de Ministère, mä et ass dem Ministère egal. Ech fann dat wierklech e Skandal. Voilà, dat heescht.

Sou kann och der Flora Marie Wagner. Dat wat mir manner gefall huet, dat ass dass déi fantastesch Equipe, dass ech déi net gesinn hunn op der Distanz, well d'Ambiance war wierklech gutt. An éier ech gesot, dat soll ech net just einfach sou pour la forme, well ech maachen net gäre Komplimenter, mee ouni dem Lynn, dem Steve, dem Maurice, dem Marc a Pol. hätte mer einfach net dat hikritt, awer hu wierklech net, wat mer gemaach hunn, an ouni déi wierklech flott Zesummenaarbecht vun och fir de Marc an de Charles, dat gouf an och an eiser géigesäiteger Diversitéit, war wierklech eppes, dat huet mir e bësse gefeelt. Mee bon, mir hunn eis net komplett aus den Ae verluer, do huet ee Recht.